N da un kanta, mô sinti un tontória na kabésa, nhos ka ta kridita. Mozinhu, nobidadi ki N obi ta fladu, gósi di N sen, é si ma bu, é si ki é toka, é si ki é baiu. Juzé fla ma atxadu se ba ku sinku grama di kokaina dintu naris, la fundu, la, la, la fundu, la, bai mi ta ben txiga, hum, la fundu. Fladu panhadu, makaku beiu ku sinku grama dintu naris, ka e ta kondena.

Mosinhu dintu konboiu ta pase ta kasa Nhos ba nha dukumentu li nsin Nha dukumentu ku nha pon Nha dukumentu ku nha pon Abo ke mol li mes tel pa N poi na ku ki po li Lixonburgu li Nhos ba Lixonburgu li Lixonburgu nta mostra nha un ku.

Awa ka awa nhu sta li, nhu sta na Fransa ne. Na no, mi sta li, sta li na, n sta li pa tuga ma, n ta bai trankilu, sa kal é? No, tran, ah, ya, no, trankilu pa mon, tinha mos ki, ki ta ben mai ka tinha dukumentu, pa doi. Ya pi ben di ka, di karu, ya n fai di karu, ya n ka ta, na momento ta ka ta ben di avion, bu ta mas trankilu, di karu i lonji. Ma, ku, ku, ku ka na, ku ka na ben si kredi, si kredi bisikileta sta ben mo. Mo,

Di ka tra pa toka bes. Ah bon, nu tudu mi ku nha mon nu ta toka gaita ya, nu ten baxista gogo ki ta toka pa punu kel viola, sa kual e? Ah nhon, N pensa mi ah kel mun ten un kabesa mariadu, ma si N atra pitara N ta muka gosi. Kel-li é Davi, kel-li é setu. Di ki jeito? Kel-li si, kel-li si parse nta da kabe mor. Mi nta sama nta ka da kuzé ka djau nta mor, nta da simé. Si bo ten korpu, awo ku korpu ma areadu ta poi simé. Modadi di ondi ka durmi nun sonu, mo kutu di mura klonu na kabésa. Es ka mi un pexi ki ata kumidu, li ata dumensi munti algen, n ka sa mag. Da di kin kumi kes pexi li, n fika ku kes djau ku kabésa mariadu. Sodi mo di bo. Awo kel-li ki pexi ki ben? É un kavalinha ki dadu, ki dadu mó elis. Nen bu ta kunpra kuatu kiti kavalinha pa, pa 10 zeru. Ami N kunpra, jan N kume, jan ten un simana ta kume pexi. Dja di sesta-fera pasadu N ta kume pexi. Nau, txi tontura, tontura, tontura. Avi di noti bu ta, sima bu ta trimi di noti. E ta, bu ta po kabesa trabisseru sima ki ta pase un kusa na kabesa. Mó, mó, ma mi ke densa di vinhu, txi nan sa ku sipal. Un da un xá tanbe. Gogo a serba manhan ngandi ma N deu un korenta di gogo pam le di tera. Não, a mim, a mim tem mami, gosto de coisa. Vou terminar de mim de Portugal, nunca vive. Amigo, não tá aqui tinha casa, não tá passa não é bom, banda compra limão. Não tá fazendo um chá de limão sem sucre para beber. Pô, cai tá fazendo uma coisa de bem sim também para ouvido. De que jeito? Que que falou mãe essa paga direito? Tem que também bonito saudade dentro do França, dentro do Luxemburgo, lá cima bala.

Ke fla, N dja dias N ta dispunível, o ke li kela ke papia ku mi pa nu kusa? Mi tava na 50 prizon, N fla, No, prepara primeru, pa N trata primeru. Bon, mi kusa, ami N ka gosta di kusa pa dinheru monti tenpu, mi ta kre faka tenpu na 50 pa N pa N pasaji pa kusa manera 50 prizon. Junhu, N dia nos kazamentu, i e ka ta, N ka sabi, N ka sabi. Junhu, N dia nos kazamentu, i e markadu, i e ba N toka. N dia 1 de julhu. Nha bo skese ki la n ka ben ku bo n ta nu ta pira bai. Au ten ki ta marca la ta ba pa neto salário di sima bala. Nha bo kele bo kele já omi n podi marca data li pa 20 pa 20 tal 27 pa li pa 27 di maio. Abi uni ki ka ta ki ka ta ki ka ta da é dia 13 di maio pa dia 13 di maio n teni un n teni n skese ma n teni un teni un konprimisu la Ulanda ki normalmenti n tinha ku Juvinu Varela i dja n fasia kartas ku pos, ma n ben lenbra ma n tinha ma n tene uns kuza pa n ki n ta trata ki n tene ki n tinha ki n tinha ki ta Ulanda ki n ta bai kinta-fera pa n ben sugunda-fera ka ke ka ta da kel la dja n Ya, ya, tinha ma ya. dja n ka tinha ka dja n ka dja n ka ten kartas Abo, ku Fritz Prot. abo, ngue ke ngue ke ngue ke kartas ku Juvinu, ya? Dja dja N ka tinha kartasu fetu, ma filimenti N ka pudi ata, ma e pa tristi dimais, ma dja N ben lenbra ma N tene, dipos el manda-m un papel ki N tene ben ka na Olanda, e na e na Béljika, ki N tene un rendevu la ki N tene pa N fase, e ki dja ka ta da pa N fase, ka ka ta da-m ku festa, ka ta da-m ku Tristi festa. dima, tristi dimais, dja N tenta potu sima bala, ka ta da, Bom, abo, pode ata abo, pa nu minte. marka data pa marka nu, kuza sta fudidu.

Mãe e fala, tudu santu dia, três ora, quatro ora, e ta manda-m na meio di mudjeris, pitara pa tudu ku un kuladera, ki, ki ami kó ki tem pitara ku carne, mi nta ka sta la, bu sa intende? Mi ka sta na beira, mi ka ta ka sta na beira di bebida ku carne, só ku, só ku kusa, no, mi ta ka sta na meio di kusa di minisa. Né, sa- sa- di- di- Ki de kuzê? Ô, bonito!

Tem um ano li cá, qual é nem caixinha na loja pé olha pé olha caixinha na porto na meio na comba na comba lixo um burro é que só é não comba tem muito homem que cata que até se cada punheta e a coca se compra vital de plástico e a coca minha tá falando cata come li a bom a bom por bem em dopitara mas li se boi cá bonito famoso cá mais ou menos se Otra caixinha ta custa o. Fel macaco bia e ta mure so cu carro cu casa cu tudo custa mas um di ca toca sta. Papel, papel, papel, papel. Não, mulher li tá ganha mais do que nós, irmão. Mulher li bu ka tá engana com papel. Mulher li bu põe bem, bu txiga, bu toca gaia, te txiga, é bom, é bom, é dó, com furo, com tudo, mas não li. A mim tá safra um bocadinho, não tá safra, não, mim tá safra, só que mim cada um tem medo desse pra morrer, está cordeira também. Mo, Mira, pô. não. Mó, minha, não tá com

Kela é dja ta ten mil anu i Luxemburgo nada es ka ta atxa. Omi ki ta guarda segredu. Makaku bêi ku karu rabaxadu, pa zofu ta da katxa ka el. Mas si ka da punheta noti, ka ta durmi noti. Mula ki éra bês. Si ka da, pamodi es ku munti algen é diferenti. Mô kabésa. Kózas ta ta ben kada bês más ki N pâpia Nton el ta rabenta Gósi ma N txia kasa Kónta ten un ramédi Si un toma N ta durmi Má N ta krê toma el más tardi N ta krê toma el peloménus la bira di seti oitu óra Ki N ta durmi ti manxe Aku ben, aku ben Bu ta banha na li Algarvi N ta sai di Portimon Aku ben. Ya bo mi N toka la Algarvi Abo N tinha un dama la Algarvi N ta ba ama nenti N La na, Abo i bu. la na Ba- Bal Ferreira Lu ba Ferreira Mo ke mina bo Nan, a- a- abu fera Albufia, mo ki kusa talan kusa ka dia talan kusa ki nha ben dadu. Verdade pa fla ku ma so atitude, atitude, atitude. Tem muita coisa que é atitude de mulher. Pa mole bu tem vida fixe, que ele quer lá, que ele quer lá, mas que lá que tá bom me gosta de bom não. E mulher que tá mandando a mim, minha fanário de mim, que de Deus que dá, que ele naquele que não come. Não me dá mais. De que jeito? Ami ami na kel tan man ta obrigan pa mamura ku di tudu manera. Pa mi ben sai di la ben ben ben ben. Não, ben ben agora um planta toma o que dez mulher que tem na conta lá canta muito onda lá agora anda trova candelas. Tá pronto ao pôr por mura coi de uma maneira que cima que Bamba, mura com alguém que está. Não está. Abo mura com Aje, alguém com alguém. o que Homem se você tem- gosta de

Foi sexta-feira ki nu bai Algarve, sábadu nu staba na kel xou la di Ndukumozu li, nu staba tudu três la. Na fô, abajo nhos ta fai. Abu Não, midi moça. di zona. A, a mi ben pa un riba de hora, mãe, ben, a mi ben pa un riba de hora pôr assim um troquinho, panha caro, nu stica, nu bai, nu ben. Di ki jeito? Aku ben. Ei. Aku ben busa sali, nta bu garrafa. Esquece, esquece de linha café. E bol vi nha to e Toresma mi koki ten bibida ku Toresma ku pitara ke go si kre un si fla un ta bai un ta mori un ta bai si mes. Abo tudu abo tudu ki linha pedra ta fase kota ele. Por isso que tem rosto gordo, por isso que tem rosto gordo. Não, tá nem na casa. Não, nem que Deus tá lá, mas merda. Como que eu tô lá, senhor, eu moro em Zor.

Má si lé undi. Bo ora pa bandjubi argen di poi bu ndin. E bo i ta fika na ki zona na Purtugal na tava kasa mo. Ta fika la la mansin mo la ta fika la na Faro Faro. Bu na para si pa ngo se ke sta to ku mendi li ta sta la li la la Suisa. Ta to ku mendi bu ta sta la Suisa pa nda un resposta li. San de un resposta li. Pamó mi xou n tini kantu xou na kes tenpu li ma so na tenpu ki n tini ki n tini data ki n tia sala ki pamó mi ka ta ba xou pa n ba ba xou pa ma ganha 500 ki na xou n ta fase 2000 na na minha di mi n ta fase 2000 i ta na nha festa.

Na Júliu bo la ta da. E li, na kel mês li nu ten festa. Abo, simana pasadu N faze festa, má sô ki Lixonburgu ku es ten mau maskabu, mas. Konpas, a partir di onzi y meia es ta ben sima ki finadu la banda di kó. Bu ta, bu ta, dja ki es ta ben, ke di onzi y meia pa noti, di noti ki es ta bai. El di la ki kel óra la ki ta bai. Ami gosi N ta abri apartir di 10 y meia, N ta sta la, N ta fase nha xixa, N ta fase pa gosi, gori N ten nha xixa, N ten poli pa trabuja, mi N ten so bebida ki N ka ten na kes koki la, puru N ten moku, menus nha nha artista N poli ba ku bebida pa es, ke ki N kre? N poli bai ku ya N poli bai ku tudu, N ka poli, normalmenti ten munti koki ka poli e pa kunpra la, mi N ta poli leba nha bebida o ke, menus si N ka leba es ta fase-m vinti era un garafa di whisky, odi ntende. El ta faze sima N ta kunta. Ya normal, ya normal, sigi la un presu so pa es pista. Klaru, mi mi ta bai ta fla-l, ta faze mésmu presu. N fla, nau, N ka ta kunpra un garafa di ja ki na nel é vinti taleru, la N ta kunpra vinti taleru. Un garafa di siroku é vinti taleru, N ta kunpra mésmu presu, alvês N ta kunpra te más baratu pamodi es ta kunpra na magazin. Dja mudjer dja nu nsina kontratu, dja N ta faze festa la, N ta faze festa la. Ora kin kre, dia kin kre, ora kin kre. No men tinha saru li ku Juvinu ka tava, tinha saiu el propi. Ma so ki men lembra, men ki lembra, e ben manda un karta, ngoia ma N tinha rindivu kin tinha di kusa kin tinha, di karta kondison kin tinha, di komba pa N ba sina, pa N ba da karimbu, di karimbu N tene saru pa N fatu na fati, dia pa N ben di la saru, men txiga di noti, kila N ka, N ka tene kel algin propi sen pur sentu li, pamodi rapaz li dexau un buru ku so toma kuidadu, so ka ta kuidadu ku el, sta furtau na porta, ta furtau tudu kusa.

Kel dia tinha feru gaita ku i tinha feru gaita grandi, festa grandi na sala. Nta e ka tinha algin mandi ki mi? Nha? Mi N fasi na kafé, na kafé. Ma mi N fasi nha festa ben organizadu i N fasi el ku bon korason. Ma es ka pode ku mi no. Komba N bo N tinha algin, bo N tinha algin, abo munti algin di la sai di di la ki ba festa. Bo N fika kakau, e fika mutu kenti. Bo e algin na txada mo, e algin txeu. Djoba, Txoma N sa ta bai Má ka data el sa ta bai Sima bala pa nu abri kuza Nu sai kuzê un. Nau Ô soma eu sta priparadu Nu ta da toka gaita mau Abo gaita li ta pia bon Li ka ten gaita Li ten gaita ma bu ta toka gaita mau Em ten la pa si ta toka gaita ma E ta toka gaita si ma Pa nos e ta e tokador ma Pa nhos dja e sima mi ki ka ta kanta N ka ta kanta bu múzika Bai ntende.

Bu ka sa ku se, bu sa be. Bu ka sa ku se, bu ka ta pega na mama, bu ka ta txupa pitada, bu ka ta da un pamela na kadera, bu ka ta grita. E bo, e ora ki bu ta kaba, ku ta grita, bu ka ta fila papia, bu ka ta fila da beju, txupa lingua. Bo, e si, e kela. Bo, so ki munde rapasi ka ta gosta di verdadi, ma verdadi pa fla. Di ki jetu verdadi pa fla? Abo, i olha, abo, abo toka gaita e un kusa, su sabi toka gaita. Kanta e abri boka, abri boka. I sima bu ta papia, bu kanta. E kuze mas. A, no, aves vos mo. E vos ki ta manda, aves ka ta da. Di ki, di, i No, ami. komba, mesmu ki vos ka ta da. Ma insaja, insaja. Bo so dintu kasa, fla, O nha mai, da-m kumida. O nha pai, da nha mai kumida. Kel-la e ka ta sabi, mosa. Kanta. Basta bo ta sai. Bo, bo lê, bo ta sai. Bo, bo, aí, aí, abo mol ku ta toka gaita, bo ka ta kanta, mol ku ta panha nota di algen. Aí ele só uns tipo que ta canta, por acaso de ta canta. M fla ma pa pe coisa de festa que tem de 24 que toca gaita. Ele é um preço de de 15 dias de trabalho na Luxemburgo. Ka ten nun omi ki ta ganha el na Purtugal. N fla ka ten nun, nun omi di Purtugal ki kobron ke presu la. Li na Lixonburku, li na Lixonburku nen di grasa. Munti kantor ki sta li ka tava kanta di grasa, ka ta pudu. Imajina go, pamodi bu tene gaita. Kela e bo, nunka ka bu dzaxera na bu zona. Abo la Purtugal, ka pamodi Bazofa fale ma munti rapaz sta kanta pa 200, 300 eru trankilu. I e txeu, e ka dinheru poku nau.

Bo ta kome más karu ki bo. Bo krê ka krê ka troka inda? N fla N fla mo, a bo pensa krê ma ma omis ta bi só na Rakalhera? Mai, ka si non. Ma Su só di aeles, ma aeles Kom e, mu- e mora la konpra, o e, djoli, ó, e djoli. Tudu algen sabe, bo ta sta la Purtugal, bu ta vive, bu ka ten valor sima ku ben pa Luxemburgo ô ba pa Fransa.

Konpa, algen ka ta bai konpa. Bu sabe? Ka ta bai. Dja ben algen fla, fla ma tinha Feru Gaita li. Ka tinha algen ka ta bai txeu. Dja ben otus kantoris ki ta ben, so kantoris grandi ka ta fla nomi. Algen ka, ka ta tinha bes nen 50 algen la. Nhos ka bai trabadja, non? Nhos sa fika na tripimentu di live. Ami, ami.

Ó, si muita algen ta ben pa li pamodi sima Ian ku Jokomia sta ben ku gaita, ki es oja ma pamodi na gaita li mi N ka ta ben ku gaita na mas na N tene sala 24 N tene N ta pui gaita tanbe ma mi ka sa mi N ke kó di fasi iventu ki N ta pui gaita mas di gaita so na kau ki na na kes skola N ta pui 200 300 algen na ke mi sta bon kon ka mesti pui pa di sala grandi dipos go N ta ben pui go N ta ben fasi N ta fasi fasi festa tenpu tenpu na sitiu mas grandi o ntende.

Abo li, abo li, abo li, abo li, aki nta ben ku bo, sabon ki nta fasi? Nta pegau sesta, sabru, dumingu ma kada un, nta pegau un sima, dia di sesta fera na vila, un na di ferdonju, un na ex, un na itebruk, ta fika norti ku sul. Bon, nta ben panha li, nta ben panha limon li, sima si ka ten. Janilson, ke dia nu ta fazel bunitu si nu ta bai pa la. Kual é, kual é, kual é familia vida pato na área, kual é?

N troka stilu di kamiza dja N ka lansal Você entende? Dexa Dexa kel simana ki sabe nen sabe lansal Tudu família Mas ta o lamba que mas sabe que o ex fala mareta, mas não, é papá de bola. né? Abo Abo bu ta toka gaita Ya, ya, ya. N kre tudu N kre tudu artista ku kamiza vida patu Para ke mudal Tudu artista ku kamiza vida patu

Ó, Flas, bo ki ten ki ta fla tudu kuza. Filhos vira pato, ah, é tipo tudo pago. É tipo tudo pago, mas filho do Pri vira pato, pamor, vira pato. É mais forte que tudo pago, pamor. Na vira pato é ostentação. Come bebe, está na bom vibe, bom aquilo que ela, na bom restaurante, na Sabe, bom ó. hotel, na mercado, tudo. Abo, abo não sou na, abo não sou na vira pato, go pato mori, go. Tem mori. Vira pato, em cima de mano, ó, em cima de mano, se ela tá botando logo, Es fla, Vida patu. Vida patu ka signifika so ten dinheru. Kalmadu sô. Ka mi é kalmadu, né? Ya, minista ta atxa ma vida patu é sô pamodi N ta fla ma mi é riku. Kes kuza ka ten aver sô ku rikéza. Ten aver ku ostenta bu vida di bon manera. Bu intende? Ô nau! Tudu algen, tudu. Abos su sabia ben glória é vida patu. Kla, N sta trankilu li. Vida patu.

É kes genti ki tene kes kason li sin di un milhon y tal kel dia e bira bira baka mozinho kasa li nhol kel un kasa li é dos milhon y tal. Oi, di ke jeito? Mo, kel é ka nada. Ami kel é ya N ka ta leba nada, sai pamodi ami inda N ten 22 anu y N tene munti kuza. Kel é ya pa mi é fásil, kel é N ta leba la si.

Vida patu, ka bo kre ben dam vida patu li sin gosi. Ka bo bu tem muito seguidor, bu tem que ó ku seguidor, lo bu tem que ter ele teu som bo pa yo qual é? Bu tem que para, bo ta fica lá ta pa pa alguém que sabe quem entra pa bo para. Eu eu tinha tá mais últimos tempos, né? Bo, tu sabe qual é, meninas, tudo que usa no promove, tudo é Sima di kel jetu, pa kel kaza, io, kaza ka nada, ma vida e kel ki nu ta vivi dia dia ku kel ki nu ten pa nu konforta ku el. Bo ka fla ma kasa ka nada, ma bo si abo na rua nu ta djuda kusa nu ta mora ku friu, nu ta mata. Obi, abo ka ta ntende, bu ta diskuti. Bu fla-u ma vida, bu ta, bu ten ki ta, bu ten ki konforta. Nau, su ka sabi, nen nos e ka nada, koma nu ta bai, io, kasa, kasa ta, io, kasa ta romba.

Pa nu pui vida é patu ta spânia mundu you know Ka ki ôti tudu artista ta pui kamiza vida palku pa subi palku ku el Você entende? Kel la kin krê pa nu da un man muda-l you know. Djoji e bo apanha-m ba panha-l la Fransa N ka ta toka ba la Ki N ba toka ba la N ka ta panha e velhu la N ten sis toki ba la Djo sa da-m fala ba la Gosi gosi, sima gosi Sa ben lansa nha marka Sa promove nha sena N sa ben da algun, N sa ben da un tenpu pa mai ropa, na se un semana o dos pa mai roda, N falaba, si ben pa un pete, Fransa, Spanha, Olanda, dos semana ku N sa ben state, you know, pa el ta txeka nhos pa la nu ta da xis xis karanganhada, ta intende? Ya, Senpri nha pa el, pa el. nha sonhu desdi 2000 i 2000 i 2015, si intende?

Ka bo ka é madjosa, ma kabésa é ka pruntu. Ka é madjosa, é Na- duru. Ai, é, Cabeça- cabeça Jo- que tá pronta. Josa já tá na parura. Abo que ele, que ele tá fazendo a live, foda-se. Nhos tem que ter respeito kuzê ki nhos ta posta. Principalmente kes vídeo íntimo de alguém. Yo, tem criança na live. Tem muita coisa, yo. Tem família. Que cá gosta, esta parte tá põe no YouTube, minha mano. E ninguém tem que É disparar. canada comigo, a mim tá mostra essas fanadas tudo, moco. Abo ka ta mostra pitada pes Não. odja? Ah, não, nunca tá mostra. Se bu olha na pitada ali, a bobo mostrando. Pra mim, nunca tá mostra ninguém. Abo banana, A minha é besta. A minha é burra. banana tem outro pitada, banana. Tênis sim, tênis sim. Crê catota de bumã que tênis.

Sintí, nu meste muda kes séna li. Si no ki sa sani, Joze, kes algen la, ka nhos pun na life nomes. Nhos pui na life pa nhos straga nha life, pa algen odjadu na sel revê life. Bu dexa es ba, fika es ku el la, mas. Bu krê faze live kriativu, mas bu ta bai na live di di di Joze ku se ba, bu ta mostra dinheru. Kel li é live kriativu di kuzê? Na, xinta su krê.

Mas n ka ta manda pa ningen. Ami, bu ka ta. Mano, ok. Ami n ta fla un kuza. Ami é úniku algen ki ta faze live sen fla si bu ka ta koba na nha live. Ka ta koba. Ningen ka ta komenta na nha komentáriu si n ka kre. Si ntende? Nton, nu meste poi respetu. Ok, algen sta fla kuza negativu, panha bu blokia-l. Ami n ten 300 algen blokiadu. Désdi ki Makau Verdi n blokia-s, mo.

Vai ben pa ti kuza mariadu, kili ki ela kó fazi El ta ló. põe a mi, bu sabe pamodi? Fla-m la di kel jeito, pamodi ku ta põe a mi? Pamodi el ta tra-m la pa rua, e pa- splika-m pamodi ku ta põe a mi, splika-m li, Pamodi é bo bu life, bu ka ta fazi life ku kuza kriativu. splika-m li. Bu life, bu life é só kuza di paranóia.

Zé Kadiabu ta labanta na sinku minutu. Uma kadera grosu, bunita, boa. Abo tanbe kel la ku ta kurti na bu live. Nau, abo bin kóbra, mi ta kla-l, mi bitada ku kumida, N gosta di el, mi biroti, N ka gosta, mi ntende. Abo bu sabe, abo ten ki ser más ki nativu. Ami pode ser dodu di kuzê ki for, mas ami N tene dinheru, N ta trabadja, N ka meste omi pa N paga nada pa mi, nton Deus ka pode.

Apezar ka sta li. Dam fla un kusa Sami obi Sami kuatu kuatu kamiza di vida patu é bu salariu na na purtugal kuatu kamiza di vida patu kuatu Sta virgem. kuatu kamiza di vida patu Ah, senti nha. Não, mas senti celebra o 20 dola programa. é é bu salariu Sami Celebra o pro- respetan ami é bu ami é empresário Sami Donu vida patu ko diskuti ku mi. Kel-li é bu prubléma, ka nada ku mi. Ka ta intendi inda ki ami ka ta ligou? Abo bu podi fazi kuzê ku krê. Ami é ka nada ku mi, bu ka ta paga nhas kontas, bo é kapaz di nha fidju. Inton, ami é ka nada ku mi, bu podi bendi bu kamiza 10 mil dólar si u krê. Si algen ta kunprá, é prubléma des. É ka nada ku mi. Djodjinhu, e ki dia ku sa ta fosi pa mandan ki kamiza? Ó,

Abo bo, abo bo, N sa ta bisti-l, go N sa ta kol, go N sa ta ngaba stória, N ben sa tenta faz di vida pato, i es ka. Claro, vida pato. Tomara ku pa sa bu kansa ku tudu. Nha manu, ti ka go N sa traze-u, go N sa traze-u pa sa N kanta na festival ki N sa promove, ki N sa ben ku bo obi li, Ku rapaz e Nta bai ka ten buler Yo ku Zé Kadiau ser Pô Yo é vida patu Vida patinha Nton txon ta ratxa Gaita gaita gaita ki ta ratxa Nu ta manda pa lixu nu ta manda nos kutu Ya N sabe N faze N sabe N faze fistival vida patu na Merka Uma pamon

Sê bu di kes simana li ti kel otu N-de toki ta di kunpanhia So si dipô di kel otu simana bu di pase N-ta bai Ka ten Nda no fala, nda nda organiza. A mim gosta de organiza festa de um sima, pelo menos 15 dias de 10 dias para frente, que nda fazia publicidade. Ô, Djodjinho, abo, bo ta bende quatro camisa pa salário mínimo ali. Quanto que é salário mi- mínimo ali na, na, na Tuga? Pra amor de nunca sabe, nunca recebe salário mínimo, já Ele é recebe camisa- mais. Quanto que é Ele é salário camisa de mínimo? quem?

Di kel jetu, nes ka konxe un gaju, es ta fla ma, Bu ka kuzê ki bo ka fla-l ma kamiza pa bus kabaka? Ese kela nha manu, so ke nha manu é munti algen. Kela ya, obi, kela, obi kuzê ki el ta fla, kela ya, kela ya ka ku mi. Ami nes ka konxe-m, ami puxa primeru oi ta ki N sta na live li sima, N sta trankilu, na boa, tudu na pas, mi ningen ki sta li ka konxe-m. N so fla ka ba pa, fla ka ba pa ruspeta, pa no se ba, so fla ka elis si N ka ta pasa na mi. Anhos ki N ta kuza negativu kóntra nha kamiza. Anhos el ka nada no, ami N ka meste kel nhos supórti. Anhos pode komenta ku Deus ki é kóntra kamiza. Ami N ten nha nigas, kes ki gosta di mi, ki ta kunpra. Nhos sabe ki kel ki ta resebe bira patu é sô mi. Yo li, yo bira patu, yo bira patu, yo li, yo. Nhos ka meste komenta kada kuza mariadu, pamodi ami N ten nhas algen ki ta supórta-m sértu. Di ka nhos poi N kuza nhas kabésa.

Ngana odjanu mariadu, es ta ngana odjanu na merda. Yo, nu ta fai kuza dretu, nha amor. Ninguem ka ta Daba bu kanta txeu da pega Nelson di kel jetu. Belani, Belani. Sim, ninguem ka ta danu kel Ain staba tudu ku anguladeira, detadu, fanadu riba kama. Di kel jetu, kami gosi nu sen papia un un, pa algen intendi. Txê, ka nos nu ta fai nos kuza, es ka ta danu kel mudel, ma si é un kuza negativu, es ta manda tudu algen pa odja. Nga, o kila ka mete pra bom, se sai kusa negativo, a maringa obo o manda pro outro o eso ka ta vai pra tudo com angula dele. Nha mano, gosto. O ta fica famoso. Gosto ali, a nós. Nha mano tá canta, bobo tá foi bucera, assim. As que até que para morrer, vocês têm medo, pouca passagem na vida, mas que sem a vida. É Deus que te decide, é Deus que te dá quem que merece. Kenha ki ten brilhu, Deus ka ta tra. Sintí? Sô ki ami dja N fla-s, má ami kes kumentáriu negativu. Má ami ka ta liga-s, pamodi ami é sold-out, nha kamiza é sold-out, dja sta tudu pagu. Ya, é si, é si, é gumura li. É gumura li, é kel li. Kel-la ki ta konta, bro. Abo tudu kuza bu ten ki faze ku muda-l na bo. Si bu ben pa ben obi bóka di algen, bu ka ta vense na vida, nau. Bom, li su- suspera pa gen apoiou li, ke kol u ta fika, u ka ta apoiá-l nunka na vida, ma Abo, ten- bo ten ki ta Ki apoia omi, parece. komba bo ki omi ki pasa ma mai ki mi na tempu di buru. Ma dja dja N ganha mati di almileru na traves di ke buru la. Yo. Pamodi ku ki bu nganha? Pamodi bu bu é ka fraku.

Oki mi sai di life, n ka ta lenbra nada kusi ki kontise na life. Es pensaba ma ten muta gen ta ben life, ta kobadu, ta xinti mal, ta stresa, ka ta entra life mas, ta fika mariadu. Abo di perde life, bai vive bu vida, nen ka bu liga kusi ki es fla oi, kaga nes. Si ntende? Abo bu sabe bo é kenha, ningen ka pode, ka, ningen ka pode difini abo é kenha, bu sta ntende? Ismael é nos. Bai sima mi, ami. Li muita algen ta fai, Djodjinha, oi txerada. Djodjinha, oi txerada. É, mano, li muita algen ta fai, mi é txerada, mi é kel, kel la. Mano, ami nem xixa nka ta fuma, nem xixa. Kuza más sinplis ki bu pode uza, ami nka ta uza. Punta tudu mininu na Kabu Verdi, na Mérka, tudu kuza. Na Mérka, tudu kuza é legal, droga, tudu é legal. Bu intende? Abolition na un país li, nada é ka kóntra, bu pode fai kuza ki bu krê. Dipôs, ami na sin ta txera. É ka ses prubléma. Ami, nha dinheru, nha vida, mi é maior. Nta ta kuze ki na nha kabesa, ntende? Nu ser forti, nu ser forti na vida, nu fai tudu kel ki nu gosta, ka nu obi ku boka ningen. Si un dia ka da sertu, otu dia ta da. Ntende? Abo ka lenbra bo sonhu ku algen, ma nada ka ta konsigi fase. Claro mano, dja antes bu fazi bu lance, dja es kre tro di caminho, dja es kre desmotivou. Por isso que mi ainda, por isso que mi ainda prefiro fazi, depois pa alguém oa, ya ninguém ka misti sabi se na ta fazi ou não. Kela também, kela é importante, kela é um cena rei de importante. Abi nga tenta un remédio, vira patu. Como está doente?